Helo blant, rydw i'n mynd i ddarllen stori i chi nawr heddiw, ac hoffwn i ddiolch i'r wasg am adael i fi ddarllen y stori. I would like to thank the publishers for letting me read this story. Enw'r stori ydy Mae'r Ddraig Na'n Boen. Roedd Mari yn byw ar fferm, ac ar y fferm roedd gir o wartheg, gafr, praidd o ddefaid, dau gi, nythaid o ieir, tair cath a ddraig. Roedd pawb yn gwybod yn fuan iawn fod draig ar y fferm. Roedden nhw'n ei chlywed hi'n rhuo. Safodd Mari ar flaen ei thraed ac edrych drwy ffenest ei llofft, a gwelodd flaen cynffon y ddraig ar ben y bryn wrth y ffynnon. Gawn ni fynd i'w gweld hi? gofynnodd Mari. Na chawn wir, meddai Dad. Mae Dreigiau'n rhy beryglus o lawer. Fydd hi wedi mynd erbyn fory os caiff hi lonydd. Rhio! Ond erbyn y bore, sŵn rigod drio'r ddraig yn hytrach na chlochtar y ceiliog ddihunodd Mari o'i breuddwydion, Rio! O, mae'n dal am y te, meddyliodd Mali gan wenu. Ond cafodd dipyn o syndod pan aeth allan i'r oerfel i hel wyau i frecwast. Mae'n oiau a mae'n galed fel cerrig, meddai Mali wrth crynu yn oer fel y cwtieir. O, mae'r ddraig yna'n boen, meddai Tad Cu yn flin. Mae gwres ei hanadl hi wedi berwi'r oiau yn galed! Roedd Mari a'r dad eisiau mynd i'w weld y ddraig, ond roedd doedd Mam ddim yn fodlon o gwbl. Mae ddraig yna'n hen un gas! Gwranda arni hi'n rio! meddai. O, mae'n swnio'n drist i fi, meddai Mari. Gaf i fynd i gael un golwg bach? Na, chei wir, meddai Mam. Cer i'r tŷ, a gobeithio y bydd hi'n hedfan i ffwrdd yn fuan iawn. Rhio! Ond wnaeth y ddraig ddim hedfan i ffwrdd. Yn y prynhawn, pan aeth Mari i helpu Mam i odro'r gwartheg, cafodd sioe arall. Iogwrt! gwaeddodd Mari. O, diar, meddai Mam, mae'r ddraig yna'n boen. Mae'r holl rio wedi codi braw ar y gwartheg, ac mae ei, mae ei llaeth wedi troi yn iogwrt! Rio! Y bore canlynol, y, y golau o anadlu tan lled y ddraig, yn hytrach na'r golau'r wawr, dihunodd Mari, Roedd arogl hyfryd yn llenwi'r tir. Mmm, tost, ebychodd Mari, wrth lithro i lawr can llawr grisiau. Nid tost yw hwnna, ond fy ngwenith bendigedig i, meddai Dad, yn chwerw. Mae'r ddraig 'na'n boi, mae e wedi llosgi y cae cyfan dros nos. Rhaid i mi wneud rhywbeth, rwy'n mynd i ffonio Plismones y Ddreigiau. Na, nid plismones y dreigiau gwaeddodd Mari. Pam na wnewch chi ofyn i ddraig adael? Na, rhy beryglus o lawer, meddai Dad, gan godi'r ffôn. Mae'r ddraig na'n ffermig, gwranda arni hi yn rio. Mae hi'n swnio fel tase hi mewn poen, meddai Mari. Gad lonydd i mi gael gwneud yr alwad yma, meddai Dad. Felly, rhedodd Ma Mari, rhedodd allan o'r fferm, heibio i Gwrt yr Ieir, drwy'r cae'r gwartheg, a'r holl ffordd i fyny y bryn at y ddraig. Rwio! Yn sydyn, roedd Mari yn teimlo yn ofnus. Beth, beth os, os oedd y ddraig yn beryglus? Beth os oedd hi'n llwglyd? Beth os oedd hi'n bwyta merched bach i frecwast? Dechreuodd Betrus o. Ond roedd hi'n rhy hwyr. Roedd y ddraig wedi gweld hi. O na! Camodd Mari ymlaen yn ddewr. Roedd hi'n gallu gweld y cyn ar gynffon y ddraig a theimlo gwres ei hanadl. Ond yn lle draig enfawr ffenrig a brewys, brewechus, dyna lle roedd draig fach ofnus yn sownd yn y ffynnon, yn galw am help. Rwyf wedi bod yn galw am help ers dyddiau, cwynodd y ddraig. Rhedodd Mari i lawr y bryn yn ôl Mam, Dad, Tad-cu a plismones y dreigiau i helpu. O, maen nhw'n codi ofn arna i! sibrydodd y ddraig wrth weld y tri'n agosáu gyda'i rawiau a'i raffiau. Paid â phoeni, atebodd Mari. A eisteddau'n llonydd a phaid ag anadlu, rhag ofn i ti ei llosgi ni. Daliodd y ddraig ei hanadl wrth i Mari, plismones y dreigiau, mam, dad a dad-cu, dynnu a thynnu a thynnu ac yna... Pop! Roedd y ddraig yn rhydd. Erbyn hyn, mae Mari yn byw ar fferm gyda gir o warched, praidd o ddefaid, tair cath, nythaid o ieir, gafr, dau gi a draig! Mae Mari wrth ei bodd â'r foreau oer, Gyda draig yn y tŷ, mae digon o laeth poeth, wyau wedi ei berwi yn galed a thost i brecwast. A dyna diwedd y stori. Diolch am wrando, hwyl fawr!